Pwdin blew a chlustiau sbaniel. Ti'n baffio brych o'r enw Daniel. Ffwrcho slebog, marcho jadan. Bwcho twmffat, llyfu cotsian. Crafanc afanc a llewys dewin. Llaeth Llangefni o ffynnon sanctaidd Elin. Llenni eidion, mam ar led. Hunanodro, llenwi bwced. Fel chi'n gallu clywed, ni'r Cymry yn greadigol iawn pan mae'n dod i regi, ond mae un gair sydd ben ag ysgwyddau uwchben pob rheg arall. Brenin y cegau cachlyd, tywysog y tafodau treisgar, Sw-! S-! Swltan! Swltan? P-! Pwy sy'n ysgrifennu'r nonsens 'ma? Na, sa i'n 'weud e. Cont! Cont yw'r gair, as if bo' chi ddim yn gwybod. Yn ymuno gyda fi i drafod tarddle, hanes a safle hoff rug y cofis yn y byd sydd ohoni, mae Siôn Owens, y comedïwr ar cont hunanhonedig o Gaernarfon, a Sara Hughes, hanesydd sydd yn arbenigo ym maes cedorau, yn ôl Wikipedia ta beth. Siôn, ti'n gont, I mean, ti'n gofi. Wel, y ddau, ie.
Wyt ti'n gallu gweud wrtho fi rhywbeth am darddle'r gair yw e rhywbeth i wneud gyda segontiwm ydw i'n iawn? Wel mae yna sôn bod o yn dod o segontiwm ond sa'm actually unrhyw tystiolaeth i brofi hynna so na 'di o ddim yn dod o segontiwm ond mae yna stori sy'n golygu ella mae'r gair segontiwm 'di gael ei ddylanwadu gan cont. Reit. A ma' hwn ar wicipedia felly ma' raid bod o'n wir. Ma' 'na so y stori ydi o' 'na ryw Soldier Rhufeinig yn sefyll ar waliau Sir Antium, sbio allan ar Caernarfon, meddwl, oh fuck, lle mae'n neis. A wedyn, um, ath y ddau cofi cedd a pasio, a nath un nhw jyst mynd, Sir Cont di hwn! so ath yn mynd, oh, gan ei syniad am enw. Gwir. So dyna lle mae Sir Contium yn dod. Gwir pob gair yeah, heb os. Ie, mae rai fod yn wir, ie. a be amdano ti, Sara? Um, ti'n hanesydd ag yn archifydd, um, ag yn ffeminydd hefyd. Mm. So pa fath o Berthynas gyda ti a'r gair? O, mae gyda fi berthynas agos iawn gyda'r gont. Yy, ond yn ffefryn i yw Cywydd y Gont, rhywbeth gath i sgwennu yy 1450, 1500, rhywbeth felly. Yym, menyw o'r enw Gwerfyl Mechain sydd wedi cael digon ar ddynion Cymru yn gweud bod yn bronnau ni'n neis a'n gwynebau ni'n neis, ond byth rili'n gallu trafod yy beth mae hi'n galw'r darn neis yn y canol. Yym, so mae'n gerdd amazing. Yym.
A beth amdanat ti? Wyt ti'n gallu trafod y pethau yma? Yndw, alla i, yy, dim problem. Be' be' tisio trafod? Alla i alla i trafod am unryw beth ti isio. Wel, dwi yn dwli sut ma' hi'n disgrifio fo, ma' ganddi hi gymaint o... Mae basically fatha, yym, sialens i holl feirdd Cymru lle mae fel, ok, os 'dach chi'n dda am farddoniaeth, dwi mynd i ddisgrifio cont yn gymaint o ffyrdd â phosib er mwyn neud yn siŵr bo' chi byth yn gallu neud yn well na hyn. Mae'n galw fo'n llwyn sur, yym, perth, trwsglwyn yym sydd yn... Os chi ddim 'di ga'l wax yn eitha yy... Trwsglwyn. ...eitha agos at y gwir yym a mae'n jyst yn ddarn yy wel ma'n rili feiddgar. Diddorol tu hwnt.
So, ni yn clywed lot o sôn am gyfeddiant diwylliannol, cultural appropriation, y dyddie hyn. Yym, so be' fi isie gwbod Yw oes hawl gan unrhyw un o, timod, unrhyw ran o Gymru ddefnyddio'r gair i gyfarch, I don't know, teulu, athrawon, cydweithwyr, neu yw e'n perthyn i'r Cofies yn unig? Wel, fel cofi, mae cont yn golygu dau beth. So, yn amlwg mae cont hefyd yn yn golygu cont i bawb, ma' hwnna 'di bod rownd canrifoedd. Ond i Cofies,

Sawden awdl sidan ydyw. Sêm fach len ar gont wen wyw. Lleiniau mewn man y manerch. Y llwyn sur, llawn yw o serch. Breisglwyn merch drud anerch dro. Berth addfwyn, diwn borth iddo. Cut! Ffycin hel. Chi braidd yn gallu deall gair o 'na, oedd yng ngheddf i definitely well.